Үтүө сарсыарданнан Абаҕа нэһилиэгэр сылдьабыт. Хонон турдубут, кулууптарын көрдөрүөхпүт. Кулууптара бу курдук. Ол школа саат тутулла турар. Абаҕа нэһилиэгэр Кулууптара наһаа үчүгэй, биллэн турар пандус таах, ирдэбил. Маннык суруллар эбит: Устин Гаврильевич Нохсоров аатынан Абаҕатааҕы духуобунас киинэ бюджетнай тэрилтэ. Дьэ, бу киирдибит.

Оһуобайдаах прожектордары быйанан тураллар. Үрдээх, үрдээх. Элбэх баҕайы миэстэлээх. Уонна дьэ биһиги хаамай сөбүлээбиппиттэн бааннардарым бу манныгы уура сылдьаллар. Уонна саамай-саамай сүрүнэ манна театральный коллектив баар. Режиссердара Саха Республикатын культуратын туйгуна Евгения Попова. Иккилии мөһөөктөөх киирии билиэтинэн оһуобай артыыс дьоннор. Гран-при үксэ күрэхтэргэ кытталлар, барыта гран-при бу бу аны көрдөрүҥээһимири бу оператордаахтар, улахан баа прожектордаахтар. Вот оһуобайдык тэринэн олороллор эмиэ дьэ кулууптарын дириэктэрэ үлэһит, үлэһит коллега быһылааххын. Көстөр сразу, тутатына көстөр. Ким хайдах дьаһанан олороро олу көрүбүтүй бу? Оһуобайдаахпат да бу. Маладьыастары.

Бу маннык хартыынаны бэҕэһээ Амма га бэйэтигэр, билиэдэ барыстарыгар начальник хоһугар көрбүтүм дириэктэр хоһугар вот хоһуобайдаах күлүстэрэ дуу хас сыллаахха киирбитэ көрүөххэ эрэ икки тыһыынча уон икки сыллаахха киирбит эбит Устин Нохсоров аатынан оһобайдаах күлүһү биэрбиттэрди көрү шкартос деді оттор Дьэ онтон специалистар хосторугар киирэбит. Оо, коллегалар көрөн кэбиһиҥ эрэ. Бу үлүгэр хараллан тураллар кинигэ бөҕөтө. Паапкалара, ол буоллааны фондовай үлэлэрэ. Нааһа эргээтибит итилэри биһиги.

Оннук күүстээх кулууп эбит бу Амма Абаҕатын нэһилиэгин кулууба коллегаларбыт олох күүстээхтик үлэлии олороллор эбит. Бу гран-при, гран-при, гран-при, гран-при, гран-при, барыта гран-приди көрүбүтүй? Айбыын! Уонна бу бааллар. Вообще красота! Көрүөтүй бу. Эмиэ гран-при. Гран-при. Лучший руководитель. Твой успех. Киһи манныктааҕынан киэн туттар бу да. Көрү. Вай, улуу театральный кулууп буолара биллэр, көрүҥ бу, барыта. Маскалар. Аамай киэн тутталлара. Хомоҕой хоһоон хонууда. Хоһоонньуттар эбит олох. мелодистардаахтар эбит дуо деятели культуры и духовности дьэ бу баар хаамай хаамай биһигим сыырдыбыт кинилэргэ народный театральный коллектив салайааччы Наһаа үчүгэй салайааччылаахтар эбиттик өрүтүй. Хас биирдии бааннарга барытыгар Попова руководителлэрэ уонна бу кырасаабыссабыт танцевальный коллектив руководителэрэ буолбатах кини руководитель танцевального коллектива алгыс бэйэтин күүһүт эбит Дьонтон манна киирдибит. Дьэ иистэнньэҥнэрдээхтэр эбит бу. Ол аата таба таайыыбытынан кинилэр костюмернайдаахтар быһылаах. Били ыттыктарбыт уорганнарбыт уонна бу бааллар дии били хабысаҥа раскладушкаларбыт таҥас бөҕөтүтүк тэһдьэллэр эбит уонна хаама сөбүлээбиппит диэн костюмернай хостоохтор бу көрүҥ эрэ кырааскалара тойотторо барыта ол ол устуул бөҕөтө ыйанан турар таҥас арааһа иннэ көр таҥас Манна көр таҥас, манна көр дьааһык, булуур. Ыл да кэт. Уонна туохтаахтар эбит ол? Народнай инструменнаахтар эбит. О. Уонна манна барыта. Чараҥнаах таҥаһа, ыс-ыс ырыс таҥаһа, тэлэбиизэр, таав. Тотонова Анафомична диэбит курдук бу атрибутика для кройки шитья для кройки шитья ол аата туохтаахтар эбит тоҕо ээ уону бу көрү дьааһыктарга араас калибр барыта ыһытар атах таҥаһа бөҕөтө аппыкырааһа бу Дьэ маннык дьаһанан олороллор Абаҕа кулууптара наһаа һөхтүбүт, наһаа хайҕаатыбыт, махтанныбыт, һундууктаахтар эҥин. Бу ол тутулла турар эбит туохтара көрүҥ. Уу улахан баҕайы эбит дии. Школа, сад. Абаҕа нэһилиэгэр Сөбүлээтибит олох бу кулуубу Махтал комитет Оһуобайдаах кулууптаахтар эбит Бэккэ тутан олороллор Коллега Коллега Болорор Махтал доҕор